Kana uchibva muHarare unobata Murehwa, wabva maMurehwa uchabata Mutoko, wabva maMutoko uchabata Mudzi uchaona kotwa turn off kuleft kwako wobva wafamba about 2 kilometers kuleft kwako zvakare uchaona chiposta chinenge chakanzi Dendera turn off road iyoyoyo wofamba nayo straight inonzi road yesent pius inoenda kunana e, dendera fushira e, kunana kamsau e, nyahuku kunana sent pius uku e, kunoku tinenge taakudhuze nekubhodha e, remozambique saka iko zvinozvi ndiri uchangobva padendera e, wobva wasvika wodarika vhombozi rinobva mumozambique umu richinonodira mazowe river e, ukangoti fambe fambe zvishoma uchibva muna vhombozi uchasvika panapa pandiri panapa e, panapa pandiri panapa eh, wapasvika uchaona eh, right ten pachiposta icho negomo iro eh, iyo ndo road iyo yesend pias eh, kumudzi eh, tiri mudendera tada kusvika pa pafushira ndo road yandiri e, pane zvandoda kukuratidzai panapa e, iri bhasikoro rangu iri itsoka dzerwendo idzi ndo road yandiri kutaura iyi yesend payas panapa unobva warova right turn ukangoti fambe fambe uri muright turn uchaona kuti pane posta riri panapa iri eh, riri panapa iri pandakapaka bizautare apa rezimac zimac zimbabwe mine action center e, pane basa riri kubatwa ipapapa Manga muchizviziva here kuti hondo haisati yapera ichigere kupera handizive kana maa muchiri kuzviziva zvakatondishamisawo ndoda kuti umbofunga kuti hondo yakaitwa yakatanga rini ikapera rini zimbabwe yakaona rusununguko rini independence Pane makore mangani tapinda muindependence kusvika nhasi, ndoda kuti umbozvifunga izvozvo. Ndinovimba kuti wakakuleta makore eh, kubva paka tanga hondo kusvika yapera e, kusvika rusununguko e, rwapinda muzimbabwe but mamuchiziva here kuti kune vakomana nevasikana vachiri muhondo yekubvisa zvimbambaira zvakasiyiwa nguva yehondo vari bhizi izvezvi vari mumasango e, kwakananga aroko itori kembi yekubvisa zvimbambaira zimbabwe itori mubasa rekubvisa zvimbambaira e, zvichiri kuputikana nhasi zvakasara nguva yehondo saka kunonziko nguva yehondo e, varungu vaikanda zvimbambaira kunoku kudhuzesa nekubhodha remozambique re vaikanda zvimbambaira eh, vachifushira zvimbambaira vachiteya zvimbambaira zvimwe vanozviti mabhakuni zvimwe maland maini eh, zvakasiyana nemazita azvo zvinotoda masoja eh, nguva zhinji kunokuve kuchitodzidziswa munharaunda muzvikoro kunzi mukaona zvakadai zvakadai so pane zvakasara nguva yehondo musazvibata kana kudii fonerai isu mutibate tibvise zvinhu izvozvozvo mandofamba mukati memamisha umu ndichiita basa rangu rekuparidza vhangeri ndotonzwa kuti mombe dzaifa nevamwe vanhu vakatofa eh, hondo e, yatopera nekuda kwezvimbambaira zvakacherekwa katarisa pana pamusaidi meroad yesend pias mune matombo arimo awa matombo awa e, akapendewa newaiti nered uriwo mucherechedzo wekuti e, musanyanyotambira mumasango musapinda but kuno kwandiri kufambira e, zvimbambera zvakatobviswa e, zvakatodhurwa e, zvese izvi zviri kuitwa after hondo yapfuura saka izvi zvinotiratidza kuti hondo yezimbabwe e, chimurenga chekutanga nechepiri e, hondo yakapera but hondo haisati yapera hondo ichipo nekuti izvezvi pandiri kufamba apa e, varume vavo vari kuita mabasa ekubvisa zvimambero ari pamberi apo panonzi pafushira ndokwavave iko zvinozvi kuright side mumakomo mese umu e, vakomana vanga vari kuita basa rekubvisa zvimbambaira kunoku e, zvakatobviswa vakumberi uko almost every day e, tinonzwa zvimbambaira zvichidhuka pavhiki roga roga hapatadzi ku kudhuka chimbambaira zvakasetwa mumasango nenguva yehondo e, ndinodzidzei semuparidzi weshoko e, panyaya idzi ndinodzidza kuti ko pane nyaya dzakarwiwa mukati mehondo yatiri yenyika ino yechitema but pane zvimbambaira zvisati zvabviswa handizivi kana kuti mandibata ipapo mukati menyika yatiri kurarama tiri makristu kana kuti hatiri e, tiri musango tiri muhondo meso umu ndomavaifamba namo vachibvisa zvimbambaira matombo awa ndomavaipinda namo vakomana vachibvisa zvimbambaira e, iwo zvimbambaira zviri mauri mumwoyo mako zvakabviswa here kana kuti hazvisati zvabviswa zvakamirira zuva rekuputika ndiri kutaura nenyaya yebitterness ndiri kutaura nenyaya e, yezvatikasangana nazvo zvakatirwadza zvakatikuunisa mukati meupenyu hwedu pane nyaya dziri pending nyaya dzakafushirwa nyaya dzakangonyararwa dzisina kutaugwa dzisina kuregereranwa e, izvozvo zvimbambaira kukangamwa hakusi kukangamwira kuregera hakusi kuregerera nekuti pane pamuchasangana rimwe zuva mukati meupenyu pane zvimwe zvimbambaira zvinozoputika mumapati zvinozoputika mumichato eh, zvimwe zvinozoputika panhamo chaipo muchiona zvimbambaira zvakuputika zvakabviswa here zvimbambaira zvekwenyu ukaverenga kuna second eh, chapter 13 uchanzwa nyaya yaabsalomu amunoni natama absalomu kunonzi akanyarara good two years full two years dzakazara but chimbambaira akazochiputitsa amunoni akafa zvimbambaira zvenyu zvamunazvo mukati meupenyu imi zvakaputitswa here saka james jakobho chapter 5 vhesi ya 16 inoti naizvozvo reurirana izvivi zvenyu munyengetererane kuti muporeswe VaHebheru obva ati pasina utsvene hapana achaona Mwari. Saka dai Mwari vatibatsira nyaya dziri pending dzisina kutaugwa ngadzitaugwe nezita raJesu. Zvimbambaira ngazvifukunugwe zvakacheregwa pasi nekuti zvikachengetwa pachichatsikwa chimbambaira chinoputika chete zvimwe zvinosumudza vanhu zvimwe zvinosumudza mhuka zvimwe zvacho zvavanoti zvimalandmine zvinosumudza mazimota e-, ehondo e mazipuma aye emasoja zvinodonhedza saka ndiri kuti kana tine zvimbambaira zvatisina kugadzirisa mukati meupenyu mapending issues zvipfundo zvakasungwa mukati mehana paeaster ino mangwanani esondo e, jesu ngaamuke mukati memwoyo wedu tisunungurwe nekusunga ne, nekusunungura zvatakasunga nhasi musi wa uh, april kudai tiri paeaster 5 april 2026 mwari wakuitirei zvakanaka